Ɔbaatan, mm, ɔbaatan, ɔbaatan nyɛ saa koraa.

wɔka ne ho saa no wɔno wɔka ne ho saa no ɛ maa mi ɔdɛndɛ maa mi ɔdɛndɛ
guys wuti kurom na no yɛ nsuro bia wate me bɛntɛn me nsuro bia deɛ ɛni kwan sɛ musuro bia

Ɔse mo nie mmoa mo nie me keka hu mo cruise no bi eh me busa wɔn mo keka wɔn adwene kyerɛ me na wo bɛntɛn hwɛ w'anim yɛ ɔyɛ gyina hɔ wɔte hwɛ ɔbaa no gyina hwɛ hwɛ ɔbaa no gyina no hwɛ ɔbaa no hwɛ kaa ma bɔ no ɔbaa no hwɛ ne ma egu no kɔn mu na wo asɛm a wɔde aba ka na kɔ.

Hmm? Deɛ woyɛ wo nti ɛyɛ wɔahwɛ adamfofa wɔ fon mu. Sɛ bra pa hwɛ adeɛ a ɛhyɛ wo mu. Sɛ gan o, sɛ ayi o, sɛ polisi kyew a, deɛ na wobɛyɛ sista? Deɛ na wobɛyɛ? Hwɛ, awura, aha nyɛ twɛ ɔba, why? Aha, something before. Hey, mo bɛ sinkɔ. Aha.
Sista, gyae deɛ woyɛ no. Gyae deɛ woyɛ no.
Wobɛgu yɛ anim ase anaa? Awura,

Bɛrima bɛn na ɔbɛhwɛ saa dressing wei abɛpɛw. Sista die long na woyɛ. Sista ɛyɛ na woma me wura ho adan na woyɛ sa. Wei na ɛwɔ so. Wei na ɛwɔ so. Mate.
Sista hwɛ adeɛ. Mengyina ha ntwɛn wo anaa? Metwɛn wo. Aduane bi brɛ me na menni.

Mmarima, mmarima mo akɔ aba. Ẹ na maame yẹ so.
Aha deɛ brɛ o. Yo, maame yɛ ama no bɔkɔ saa. Ɛyɛ ɔba bɛntɛn.
Maame ɔba ma bɔ ne ho ka. Me ne na tena five years ni. Maame emu ntaale ne mu agyapadeɛ ma yɛ ma ɔbaa no nyɛ asɛm ketewa. Ɔbaa ne maame ne ɔpapa nyinaa, mahwɛ wɔn, na ɔbaa no de gyesɛkɛs abɛgye ɔbaa no afiri me nsam. M'adamfo yi kɔhuu no bɛka a, moasan aboro no asan apaapaa n'ani ho. Mesrɛ wo, kasa kyerɛ ɔbaa no ma me, na laalo a, me me bo nnwo. Ma me ɛka m'abɔne gee wei ho no, na menim sɛ wiase no, sɛ papa nyɛ hwee a, bɔne nyɛ obi, cos obi ntumi nkɔtɔ graphic mmaa mu mma obi nso mmɛkenkan ma no. Nti anibere a mede baeɛ, o me, Lalo, me tirim ɔɔden papapapa ma me. Mabɔ ka yie, frɛ no mmɔfra ase, me, a, me se ɔmaame, ɔpapa, ne biribiara me a na mayɛ. Nti maame mesrɛ wo, kasa kyerɛ ɔba no yie. Maame ntwa w'ano. Ɛnã no, mekuo no deɛ wɔde yɛɛ m'adamfo yi pa ara, nti sɛ woankasa nkyerɛ no a, wonhu no yie.
Yoo, me nko ara me sɛmpa. Meda mo ase. Bɛɛma, ewiase, yɛse wo wa wo bɔne a, wo te wo baabi nka. Wo baabi nka. Me ba bɛntɛn deɛ ma wo na te me baabi nka a, me hu bi da. Me sere mo. Ma me mese deɛ twema wɔ kwase, wɔ sɛ a video da bɛkyɛ me na ano fɛ wɔ fɛ me. Ha, ma ko mɛ kura te.
Ma me te me baabi nka.
Kafra wate na anya biara no. Ɔbaa no, ebia na nnansa yi, ebia na wontumi mmɔ adwuma yie. Oh, wɔma me adwuma de mebɔ paa. Mebɔ adwuma ma me a mete nka sɛ mebɔ. Bɔ adwuma. Te sɛ saa nkurɔfoɔ no, Wifoɔ no, yɛse wɔn no, na ɛyɛ me nwanwa sɛ ɔbaa wo ne no atena five years. Mmerɛ tiawa mu yi ara Ben ten ne ne nkurɔfoɔ atumi abɛgye ɔbaa yi. Bɛrima yi na. Kyerɛ sɛ ɛyɛ me nwanwa. Na Ben ten ne ne nkurɔfoɔ yi, Sɛnea wosi ɔbaa yi, wotumi yɛ ne ho adwuma because saa nkurɔfoɔ no, ɛsɛ wɔn bɔ gye ne mu saa na wɔn foro tena maa no so ɛnyɛ agorɔ o. Ti na mmaa di wɔn akyi saa no ka nyɛ asɛm ne yɛn ka a. Na hwɛ saa nkurɔfoɔ yi. Na me ba bɛntɛn yi koraa yi a wɔgyina hɔ yi, me ara na me kyem ne woo no. Nso sɛ bɛntɛn kɔfa, bɛntɛn yɛ ɔbaa anaasɛ me ba baa kɔfa bɛntɛn ba fie ɛse bɛɛma ɔbɛware no no a, me ti wei me nnye ntom. Ɛyɛ me nwanwa sɛ nkurɔfoɔ mma.

ɛnyɛ wo nua ne bɛntɛn ah me nua no no me me na medi n'akyi ɛna ɛna me sɛ na meyɛ panyin oh, okay mehwehwɛ mo paa ah, sisɛ mehwehwɛ mo sɛ nka mpɛ sɛ moka kyɛ mo nua bɛntɛn ne sɛ ɔntwe ne ho mfi me nua no ho ɔkɔm ah, ne nkyerɛ mu ɛnti wokyerɛ mu a bɛn gɛ no ne ne te no ne sista na yɛ o. sa. asa yi no ah.
yɛkɔ yɛkɔ ne fie ɔkɔ ten wɔn no wɔn a mu na ose ten no. ayo na yɛ kura yate sɛ ne sista bi wɔ kurom ha bɛ yi a hwehwɛ na hwehwɛ na hwehwɛ na yɛ ni yɛ dɔn ase sɛ wɔyi ohun adi akyerɛ yɛ na tie na tie na nkɔ se no sɛ bɛn na odi n'akyi no wɔn twe ne ho mfiri ne ho ah. wɔn twe ne ho mfiri ne ho yɛn pɛn no so to mpɛn no noa biara. wɔn hu ɔbaa ɔsɛ bɛrima. ɛndeɛ bebree. bɛn ɛna asɛ mi nua baa no.

yɛ deɛ aka kyerɛ no nti so ka kyerɛ no ɔno so ntwe ne ho ɔno so ntwe ne ho
nti seesei paa berɛ a wo nua kuma yi ɛwɔ mu nti yɛyɛ madwene ho saa ama me pressure kwaa na ɛkɔ so

Enti me paa me ba nie. Wo ne wei fa ha na wo ne wei sene ha. Gyae na ɛmmoa wo. Saa nkurɔfoɔ no a wo ne wɔn nam no, gyae ɛne wisie bebrebe no na ɛmmoa wo. Daakye akyi sunsuansoɔ bɔne bɛbrɛ wo. Wo kan no ɔbɔ ne tiri nko. Na megyae o megyae.
Wagyae.
Gyae.
Nti deɛ na agye wo ho saa. Ɛnyɛ bibia. Ata yɛn ka nkyerɛ wo.
Maame, gyae wate. Na ɛmmoa wo. Ɛmmoa wo koraa. Ɛsa na ɔma me pressure ɛkɔ soro oh eh.
Obi kasa ɛyɛ ase deɛ wo wo wo kakyerɛ me sɛ kyɛ sɛ menyɛ akwadaa pa bi se. Sesa wadwen. Ah. Anyɛ saa daakye me ni hɔ a wobɛbrɛ o.
Sɛ yia na ɔyɛ mama afi sɛ yia. Hmm. That's what it.

Wɔka kyerɛɛ me sɛ wɔwɔ fie, memmra mmegye sika bi. Wɔde sika bi rema me. Wakwan? Mese ɔni hɔ. Hɛ, na menka nkyerɛ wo. Ɔbaa ka kyerɛ no sɛ, pɛntɛn maba a, sika no a ɔse memmɛgye no, nka mereba aba abɛgye. Wonni hɔ deɛ, mede nkra rema wo. Ɔbaa ka kyerɛ no ma me. Na na ɔse sika no ɛnso. Enti no, wɔregye bi wɔ hɔ de asɔ so. Enti, bɔ ɔbaa ma no mfa mmrɛ me. Mimi sika. Sa.
Bɛntɛ mimi sika. Hwɛ yɛ de kɔna yi kura. Wo kunu ne me. Ate ase. Wo kunu ne me. Me kunu. Ah me kunu ofi he. Hwɛ bɛntɛ me ma warning. Ɛndɛ ɛne wo first and last me pese me hu wo fi ha bi. Wonti ma yɛ boss a o. Wotie wotie to ma no.
Hwɛ fia no. yɛn nyinaa efie wate ase wo nua ba level ɔwɔ mu no ɛno na mewɔ mu fie yɛn nyinaa efie wate ase yɛsɛ wo papa fie nti anaasɛ wo maame fie nti monkoa mo fie o yɛn nyinaa ɛtim bɛgye yɛn ni wɔ ha wate ase na no wo nua ba no wamfa bɔɔdeɛ bi ama fie a wamfa bɔɔdeɛ ama fie a meanam de maa no wɔnse wodi bɔɔdeɛ ndeɛ wontumi nkasa
Sɛ yɛn gya a bɛtwa bɛhu no aboa akɔkɔ. Akɔkɔ ne wobɛhu nti deɛ meka no tie na fa yɛ adwuma ba fa sɔm so wei menyɛ kasa fɛ ti deɛ na sɛ no akɔ.
Wate deɛ waka kyerɛ wo no.
Menyi wɔ ni so. Ago, Ago, wanyɛ o. Ee, mawura. Mpakyɛ good afternoon. Afternoon na ɔba fa. Mpakyɛ ɛna adwuma wo ma na ɔmo de aba bɛdi mu no. Me ma mo nea wanya. Ma bɛntɛn.
Ma ɔmo wo dɛ sɛ ɔmo bɛkye me nkoko. Mebɛkɔ ɔmo asan akye me abu me agu so. Ma mede m'ani ato anim nti ama ba ha nom. Sɛ wanka asɛm ankyerɛ ɔmo a, mɛkyerɛ ɔmo mɛkyi no atu. Ee, mesrɛ wo wada ama. Ah, akyerɛ tu mu ne deɛ yi to nkyɛn. Meba bɛnten a yɛte hɔ yi. Egyina hɔ emi ara na meyɛ ɔbaa san yɛ bɛrima o. Wɔnte kasa. Wɔte kasa nka obehu me mmɔbɔ. Sɛsi wokɔkye no tu mu sɛsi a da me ara me kuro yi ara so. Mesrɛ wo wada ama. Ɔbaa sima, nkye ne ntom wate. Mesrɛ wo. Na wonim, nkokɔ yi deɛ mewɔ bi gu ha. Nanso wɔn susua. Nti mɛsrɛ wo sɛ wode ma me bosome baako pɛ na menkye bi ma wo wate. Mama kyɛ nti mede me mede wani m'ani ato w'ani. Ɛdeɛ meekɔ. Ɛmu mu paa me ba bɛntɛn deɛ. Ei ei ei ei ei. Nti ɛba paa bɛn na mawo nei. Ei na me bɛntɛn. medi bɛn taa akyi a, me, me, me, me, mɛhwere me nkwa. Me, medi n'akyi nso mewu da. Bɛn taa di me ho agorɔ a, ɔno bɛdi kan agya me.
Escobar Film Production, Director One.

asɛ mo mo wie sukuu no mo te fie mo nya adwuma bi anyɛ wate ase sisi mo gyina mɛndi mo si mo adidi hɛ kuro mu ankasa no ne bɛn pɛn yɛ a na ɛhwɛ kuro mu aso wate ase adwuma a yɛyɛyɛ no mepɛ sɛ mo bɛka ho sɛbe ne aburo nko dɔkorɔ nkyɛ wate ase ɛba na yɛ a me nua no mo ankasa ɛtumi ntumi nkɔfoɔ bi nwa anka sɛ adwuma a meyɛ brabɛ

Hey! Ma!
Hey, fa akonnwa brɛ wo maame. Kan. Ɔno ɔkwa no no, wada me boa. Adidas, odidi a na wada. Hey, ma. Me me hey, ma. Wohyɛ dɛm deɛ na woyɛ, yɛ nna na woda.
Yesu ndi wase. Me nua. Me nua. Na ho yɛ. Yesu adaro ma me ho yɛ paa, na wo nso ɛ. Adom yara.
Me me nua ha deɛ brɛ wo aa. Me baa hoo me nua me ba bɛ hu nnɛ na me ne me mma no yɛn anidi oh. Nti ma bɛ ka akyerɛ wo sɛ wo bɛ nya hundred Ghana ama me a na ɛna me de ayɛ aduane na me ne me mma no adi ɛno nti na me nam no. Oh kafra na amanfo ei sesei asase yi asɛm yi akɔsi sɛn nkorɔfo yi haa na wɔn ha me nkorɔfo yi ha me paa o so wɔn baa ni. Sɛ me me koraa me deɛ no na wɔka wɔn pɛ a, anka mɛtɔn ama wɔn, na ɛde asomdwoeɛ aba. Meteetee wɔ asase no ho. Enti seesei no, sum yɛ ma dwen. Woakɔ dadwen ho akɔsi sɛn, onipa nua? Me nua, asase no de, mentɔn o. Asase no de, mentɔn. Metɔn a, ɛbɛha me pa ara daakye ama me mma. Baabi a asase no da a mayɛ no yie ara bɛsi nnɛ a, ani aba ho no deɛ, ɛnyɛ adeɛ a mɛtɔn nnɛ na mɛtɔn ɔkyena.

O, ɛno deɛ adɛn, nom nsuo, monom nsuo na mona. Wai, ɛnyɛ saa a, kraman no, ɔno na ɛbɔ me ho ban o. Obi si fie ha a, ɔno na ɔpue ma mete. Ne ho wɔ mfasoɔ ma me sɛ mema suro nnipa wu a, ɛbɛha me. Enti hundred Ghana no a woka no, ɛno koraa na mafa ahyɛ m'ataaso yi. Nka merekɔ na wode baeɛ yi o. Seesei no, meka sɛ mede hundred Ghana no rema wo na wo ne wo mma no. Ɔkɔ didi a me nso ɔbɛha me so nipa wu a ɛbɛha me paa mesrɛ wo ada ama me. Me nua asase no a mentɔn no nti womfa sika no ma me menim sɛ wowɔ bi koraa ma ɛboro so a wobɛtumi de ama me a wobɛsan anya bi de kraman akɔ hospital na asase no a memfa m'adwene mma wo no nti wompɛ sɛ wobɛtɔn ama me. Na sɛ sika ɛba na woapo a wopɛ sika ye? Ɛdeɛn na mempɛ sika? Ah wopɛ sika?
Mepɛ sika paa. Wompɛ sika?
Wompɛ sika nti kɔm no deɛ ɛbɛku wo ne wo mma. Sika no a mede kɔ bosoro nipa paneɛ no deɛ mentumi mfa ma ama mfa nkɔ nnoa aduane nni o mesrɛ wo ada ama ɛfiri sɛ sika wote wei sika nam kwan mu abaa bɛduru wo nkyɛn abɛtɔ wo nan so woapra to fam nti mesrɛ wo ada ama ɛdeɛ mpa kyɛw paa so nipa ne ho hia me paa meba sɛ sɛne so nipa hihim ne podua no m'ani gye kɛkɛ na wabehyia me ahaa. Yoo me nua mate nti ɛno mesrɛ kwan kɔ sɛ wosɛ me ntɔ asaase na woma me sika no dea mesrɛ kwan akɔ wai. Ɛkwan da hɔ wɔ nipa nua. Wo bɛ bɛ ha bɛ Ghana wai wa bɔ dam papa. Sika na aba bɛ tɔ wo na so wo sɛ wo mpɛ wa pra to fam wo kere biri na wa bɛ tena ha ba bɛ gye me me hɔ 100 Ghana sɛ me ne me mma yɛ bu ada Wonya nhuu hwee. Memfa sika no ma wo na soro nipa wu. Ah, soro nipa wu a bɛha me na soro nipa wu a soro nipa mese mepie koraa sɛne soro nipa ɔbɛhihim ne po deɛ ɔba bɛhyia me kwan. Soro nipa wu sɛsei a gye meto fundaka sie no menya fundaka sika nti mede kwabɔ ne pane ama ne ho atɔ me. Director Escobar waka ne ho a bia.

Anigyeɛ, ɔdɔ pa ne yɛ ho tɔ deɛ Na ɛsɛ w'ani, wɔn adwuma ɛkɔ so Sika wɔ fie, deɛ ɔbɛgye deɛ ɔbɛnom ɛnyɛ problem Wɔn daa na wɔdɔ wɔ ne problem mm.
Hɛ, akua batea nka Maame ama Mo ɛna mo yɔnko ne eh, forgive Na mpanifoɔ sɛ nyuma ɔmo ntakra sɛ Ɔmo ne tu bom Antoro hwɛ wɔ wɔ edu anɔpa a, anaa enyimire fow krɔkrɔkrɔ a, obohu sɛ wɔn dodoɔ no nyina ara, wɔkɔ na wɔakɔdidi, wɔkɔ na wɔasan akɔ. Nkyɛ mo saa ara. Mo yɔnko ne ɛyi ɛɛ me ba yi. Forgive. Sɛ mo nim deɛ ato no, ɛdeɛ na ato no. Wanyem sɛdeɛ ɔsi ka wɔnyem no koraa de agyae. Waka nnipa ɔne ne nyem akyerɛ wo. N'abɛkyɛ daabi. Hɛ, waka akyerɛ m na mompɛ sɛ mobɛka akyerɛ me. Ɛkyerɛ daabi, ɔnka hwee nkyerɛ me. Ɛyɛ. Monnɛ dɛn na ɔnka nkyerɛ mo na mommɔ mo amane. Na mmom no ma mo mane hu sɛ m'anim adi nkɔmmɔ. Na mesrɛ mo soso, monsoso monhwɛ mo ho yie. Amonam a wɔabɔ biribi wɔ yi, adɛn wobɔ dance anaa? Ɛkyɛ new life aba so. New life.
Ɛkyɛ. Ɛne sɛ ɛbɛyɛ kakra na wode ntoma na ɛbɛdwira wo ti. Ɛkyɛ dɛ. Mepa atwom mo ma mo ani nna ho.
Sɛ papa no te sɛn? Nyame adom na nso ɛ.
Yɛfrɛ me laale wa na ɛfrɛ sɛ?
Abena.
Abena.
Abena papa bi. Woyɛ nice papa. Meda ase.
Wofrɛ yɛ ma baabi hɔ. Mete soro. wohu ne sɛn ɔyɛ kama ɔyɛ kama paa ɔyɛ kama na me wede me nkasa mpɛkyɛ mehu dɛ wosi te no wo na metumi de me sika adware wo wata sɛ mede sika bɛdware wo mempɛ sɛ mekasa bebree wo ho yɛ me fɛ mepɛ sɛ me ne wo nante mm. ne wo tena na mesiesie wo bɔsu bɔsu bɔsu bɔsu bɔsu sɛde bɛyɛ a wo kala no koraa obi hu a wo ne bɛma no nam mempɛ sɛ wobɛfa pole pole mmarima no bi wada sɛ pɛ sɛ ɔne mentena yeah woyɛ sure Oh mame nkasa mmerɛ. Master one master one master one.
Nti mame deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa no mpɛ sɛ me ne wo nante wata sɛ wo ho ɔfɛ ɛne mmarima no a moaba no ɛnɛ wii foɔ no wobɛhu nkurɔfoɔ no ɔma bobɔ mu ti basabasa oh mfa wo nkɔsi baabi a oh meyɛ gold ho adwuma oh wɔn side mmaako mmaako mmaako nanti nɛ wɔ akuapem akuapem menkasa kora mɛma wɔn akasa ma wata sɛ

ɛnna ɛmɛ pɛ sɛ mekɔtɔ ade bi wɔ ano so wobɛtumi adi m'akyi na yɛkɔde didi kakra wae bɛyɛ nkɔ
ɛdeɛ nsɛmfoɔ na metete no saa wo nkwasi adwumadi a wote kurom ha wodi a yɛbɔ gye wo so bɔ gye wo so ɛɛ wodi te kurom ha woyɛ a wogye sɛ yɛtu bɛ ofu baabi a wontie no afei deɛ aduru gift mu so wei deɛ meserɛ wo adaworoma yi wɔn mu firi mu sista wotie ɛ Deɛ wayi gyina wei wopa anaa wohwɛ me dress yɛ tew sɛn wohwɛ me chain a ɛtew sɛn wohwɛ me nante ɛtew sɛn wowa ahokyerɛ ma wokɔ mmerewa bom wondwen wo ho me nua no mo menhwɛ sɛ nkotoa no so ɛbɛyɛ te sɛ wo Enti na mede wɔn ba me me diem sɛnea ɛbɛyɛ a mɛdrɛse wɔn ama wɔn ayɛ kama. Wate ase? Sɛdeɛ wayɛ a wogyina hɔ yi. Mayɛ dɛn? Wo dressing wei bi na wapɛ sɛ wɔde ma wɔn. Ada ɔhwɛ ma akyea.
Sɛdeɛ wɔn si teɛ na ɛno ayɛ. Dressing na wɔn de nam na ɛno ayɛ. Hɛ maame nka asɛm kyerɛ wo.
Me meyɛ bɛrima. Wo maame wowɔ mo mmaa mmiɛnsa. Wate aseɛ? yɛyɛ side na mmie ma wo ɛtumi nhwɛ so wɔ ɔba deɛ ɔbɛka me bɛntɛn mɛfa wɔ so wotie deɛ mmie meka no wate aseɛ sisi a bibi ba yɛ mmie ma na ɔmɛfɛ mo mmaa mo ntumi nyɛ bia nti no deɛ mmie meka no ɛwɔ so wofa wokora wote aseɛ ana mede wobɛka ho wate aseɛ wate aseɛ na aburo nko bɔ konko sisi ankasa no mahu sɛ wadwee no ankasa ɛno nso asɛe wadwee no ankasa asɛe ɛna mpanimfoɔ nso kɛse sɛ adwene no nyɛ adwuma nipadua ne blɛ Seesei deɛ woayɛ a wogyina hɔ yi, mahu sɛ biribi a ɛwɔ wo ho biara nyɛ adwuma. Me deɛ, mereka akyerɛ wo, mereka akyerɛ wo, hwɛ na woamfa nkwadaa no annyina hɔ anka saa asɛm wei ankyerɛ wɔn mu bio. Na wo bɔbla a wode te kurom hanom no, ɛnyɛ, seesei wogyina hɔ yi koraa, wokyɛn bɔdamfoɔ, akyɛn sɛ wonnidi bɔɔla. Me nso mereka akyerɛ wo. Mese to wo bra menka asɛm, ɛyɛ me ya paa sɛ me nuabaa ne wo. Nka deɛ wokaeɛ yi, sɛ wobɛfiri m'anim akɔ. Ka bi nsi na meka bi a ka meka biribi a mɛgu ko na sɛ woyɛ me nwia nti ɛna mayi bi ma a ɛneɛ me nso meka akyerɛ wo sɛ mehu sɛ wo ne gift mu gyina hɔ biam ɛwɔ saa nsɛmfo yi aho biam a me nwia no nso mɛme akye watom wotitwi na no woma mesoma wa ɔbɛ yɛ fie bɛpɛ bɔɔdeɛ no wonim baabi afiri baa fie hɔ wonim baabi afiri baa fie hɔ kyɛ sɛ wokɔ wie a maa me anhu nti aka de bɛwura fie wodeɛ maka akyerɛ wo ɛfi ne kɔma mehu sɛ wo ne ɔmu gyina hɔ ka saa nkwasasɛm wei bi akyerɛ ɔmu bi

Ɔno ɔba ho abɛnten akɔfa no. Hwɛ, wowɔ ɛma menka biribi nkyerɛ wo. Ba no a ɛba ha sei no, yɛbaa no bɔkɔɔ na afei so ne amma no abufuo nka nyɛ sɛ anka ɛbaeɛ wɔ da nka yɛpagya wɔ abɔdae no tie ɛde afotuo na ɛbrɛ wo bɛntɛn na wodi n'akyi no wɔna wɔma bɛntɛn nna fie ɔsɔlɛ nkwase asɛm koa na wɔdi three days kura no mɛdɛ deɛ ɛka kyerɛ wo no twe ho firi bɛntɛn ho na sɛ wohu sɛ ɔne bɛntɛn nam bi mu a kwan ɛde wobɛfa so no wompɛ wote asɛm a ɛka kyerɛ wo no
baka biribi kyerɛ three days kura no mɛdɛ fie ne nyina ɔbaa wɔ no mu deɛ wɔde ahyɛ no hwene Eh sister yɛ ka kyerɛ wo, wo nim na ɔsi efie obi ma ɛna ɛmi omi enu ɛnyɛ ntanta. Am tumi nim wɔn nkɔfoɔ na ma ba hɔ nom na yɛ ma bɛto ma me na yɛ wɔn ama tuya na ma fa mu ho adi no. Yɛ ka kyerɛ wo so wo nim na ɔsi efie wɔ mu na so ne bɛntɛn nam bi mu na ɛto kye wa. Ahwɛ yɛ ne yɛ nwie ne yie. Ɛɛ.
Na wɔn mo fere yi. Hwɛ.
Na sɛ ɛda agorɔ ho. Wo wa sɛ nya wo busa sɛ efire. Wo nim sɛ bɛntɛn nua afɔfɔ nua afɔ na ɛyɛ. Bɛntɛn ne bra panin nie. Me na me di bɛntɛn akyi. Enti wo nim. Wo ma fia mɛto yɛ da. Na mo mo
mo baeɛ no na me so bɛntɛn anaa mo baeɛ na bɛntɛn tia. Nkwasi asɛm bi ɔsɛ kakyere.
Mm. Ah, mo mo ma danda papa. Na mo aba benya ne me. Edi bɛntɛn. Ɛbɛtoa me wa. Nti wa ka nyame so asɛm no korɛ. Deɛ wote hɔ a wayɛ wo ho a wote hɔ a woyɛ. Nti ɛyɛ ma wo. ah ɛyɛ ma wo bɛyɛ deɛ ne yɛka hyɛ ɔno no sɛ twe ho firi bɛntɛn ho ɛfiri nya korɔ mmea nhu sɛ ɔne bɛntɛn nam biom wote deɛ ɛka hyɛ ɔno
wontumi bɛ me fie na ɛma me wɔne o ma meka nkyerɛ mo moyɛ lɔke paa sɛ nnɛ mobae no na mada ɛna afei nso mehwehwɛ tuo no a mehu Sɛ ɛnyɛ saa a, anka mɛboro mu na moaba me fie bɛma me wɔne. Saa wɔne no a mode ma me no, mongye mfa nkɔma bɛntɛn sɛ sɛ ɔhu me a, ɔno nso ntwam. Na sɛ ɔantwam deɛ na sɛ ɔba deɛ a, me

Na ma me nsa nka me fon, ma me nsa nka me fon, me ba na agye wo fon. Me patrɔ sɛ wo na wo ba no no. Na me na me ba no no, Agato hɔ, me ne nɛte wɔ hɔ. Wa hyia me hɔ da? Patrɔ daabi. Aha, ka nyansasɛm na me hu nea me ka. Patrɔ ɔba fie a, ɛne ne nkasa na ɔnfa fon no ma no. Afei na wo kasa.
Wai? Wa ka no saa ma te. Me serɛ wo, ada ama.

bɛgye wo fon ato hɔ ama wo ba na wabɛgye wae. afena agya ma ɔyale ana afon na yɛagye na fa wo tirim bɔdani Mira,
Mira, Mira. Kyɛ sɛ wonnim sɛ

Ɔno afutu bɔne na ɔfoa so. Woka ɔbɛyɛ asɛm koraa a, ɔma yɛ nka.
Ɔbɛyɛ fili. Wonim biribi? Mo mmienu nyinaa yɛ me yɔnko no. Ɛna sɛbi mpere aduasa afutuo a moka nyinaa no, sɛbi nyɛ sɛ mete asɛm ara na mama me koraa so. Daabi. Mesɔne ne nyinaa so, deɛ ɛbɛboa me no na mafa. So wahu? Enti yɛnka no saa sɛ ebia wɔntu afotu pa anaasɛ sei. Na me mpo medwene kɔ akyire yi a, da bi wɔ hɔ a n'afotuo bi wɔ hɔ a nokwasɛm yɛ a na ɛboa me, yɛ a na ɛboa me. Nanso moayɛ me nnamfonom, mentumi nkɔ nya baako. Enti mesɔne ne mmienu so. Why? Enti. Na ayɛ sɛ wo ba ayɛ sɛ me deɛ memu afotu pa anaa me deɛ no womfa. Onua, mefa, mefa na mmom mesɔne ne nyinaa so. Mm.
Me deɛ sɛdeɛ yɛa na forgive asɛm yi yɛka biara na wɔsom dendenden yɛka biara na wɔsom kyɛ sɛ wɔmpɛ sɛ yɛbɛka kyɛ sɛ bɔne nko ara na grace foa so bɔne nko ara wo nua felicia so deɛ wɔn sɛ memfoa bɔne so nti na meyɛ dɛ mebaa ha sɛ yi wo sɛ meba mamfa no ama na mmom nya ne saa nti sɛdeɛ maka no

Ma me yɛ wo deɛn? Woyɛ ma me. Wo gye di? Me gye di paa. Ben. Ma. Mesrɛ wo obuo ne anidie kwan so. Mekasa kyerɛ wo sɛ ɔbaatan ne ne ba. Ben Ten. Ma. Nneɛma a wonam kuro yi mu yɛ no, meka sɛ m'ani gye ho a na mɛboa. Seesei yi a wote hɔ yi, wo ankasa hwɛ deɛ woayɛ w'abrabɔ. Kuro yi mu a wote yi, wɔ bra bɛn paa na bɛntɛn wobɔ? Hwɛ deɛ woayɛ wo ho. Woagye wo din kuro yi mu. Nneɛma a woyɛ biara nni hɔ a ɛfa kwan ho. Adɛn? Ma wotie. Me, sese gang na mede me ho abɔ wɔn no, yɛnya adwuma yɛ. Wate dɛ mekyerɛ ase, yɛnya adwuma yɛ. Ɛna gay bi koraa ma saa anya no no, wɔnim levels. Wate ase, ɔmo ara na ɛma m'ani gye. Wɔn, kurom ha wonim swaga, wontumi ntena kurom ha. Ɛna wiase so, deɛ wobɛyɛ biara nipa bɛka ho asɛm. Woyɛ papa wɔmmɛka, woyɛ bɔne wɔmmɛka. Nti deɛ woa wohwɛ a ɛbɛboa na woayɛ.
Ɛntie deɛ obi bɛka bebree saa. Wate aseɛ? Wote wei nneɛma a ɛgu wo mu no, ɛnyɛ ade ketewa meboa. Ɛndeɛ nneɛma ɛgu mu deɛ ɛgu mu. Nneɛma deɛ ɛgu mu paa.
Bɛntɛn. Aha, ayɛ sɛ woada ne gawa ni. Adeɛ yɛ ɛhyɛ wo ha yi. Kaa tete no na wonim saa nkurɔfoɔ no deɛ na wɔyɛ. Ah, sɛsɛ wabɔ dwesɛ nyinaa so wabɔ. Abrabɔ bɛn na wobɔ yi? ah ma wo tie mo mu tam atwa mu sɛ sɛ yɛyɛ tam na ɛwɔ so mo mu deɛ atwam wate ase sɛ wobɛhu akora kotoa bi na ɔnye panyin sɛ sɛ mpanyinfoɔ nye nsɛn na atwam nkora deɛ na ɛwɔ so wate ase nti yɛyɛ tam na ɛwɔ so mo deɛ atwam wɔn nti deɛ woka no nyɛ sɛ bɛntɛn memfa wiase yɛfiri baako ne yɛkɔ mmienu ɛnyɛ dɛn a mɛsesa ebia nyankopɔn ɛbɛyɛ adoma ma bɛyɛ sɔfo wonnim hallelujah
bɛyɛ sɔfoɔ saa wahu bɛntɛn nti wo ankasa naa no kure mu wonam kure yi mu a ahotɔ paa de ahotɔ wowɔ bi wɔ kure yi ah, na ho tɔ me deɛ mpɛ na meyɛ obi ho ee bɛntɛn boy ee boy wei fans ɔte ase mama me nsa so kò mi mi nua na ɔmo wɔ fie a ɔmo nyɛ bi ɔmo ɔmo yɛ kolo. wɔn mu nim swag mɛ maa ɛma adwene si mɛ kyerɛ na sɛ wɔn a wɔn life wɔn wɔm no wɔn mfa. mɛpakyɛw nkyerɛ wɔn mesrɛw wada ama obi dom bie bɛrima ɛna me mma no aka no mesrɛw nkyerɛ wɔn saa sukuu no mɛpakyɛw mfa wɔn nkɔ. ma wo tie gɛn gɛn no so asɛ menya mɛmfa no mɛkyerɛw mɛde no bɛba abɛkyerɛw wate wɔyɛ good sɛ wohu na woanhwɛ yɛ wobɛgyina wo a woatu nti ma deɛ woaka no mɛfa Mede bɛyɛ adwuma nanso biribiara yɛ ntoboaseɛ. Nyɛ sɛ ma. Awoɔ yɛ yɛ o.
Awoɔ yɛ yɛ papapapapapa. Kyɛ sɛ mehwɛ nneɛma a woyɛ no a, yɛ na mewura ho me ho. Adɛn?
Na nyi manyin sɛ bosome nkron awo ba. Na makɔ wo ba bi sei. Ɛba sei. Ma wo tie.
Sɛsi a wo yɛ ɛna ma awu. Wo bɛ wo ne sɛ wo ba bɛ wu. Ɛne sɛ wate ase a wo bɛ yɛ sei. Deɛ he na nka wo pɛ. Ah bɛn ne nka wo awu a nka mpɛ. Ah mm sɛ wo bɛ yɛ sei. Bɛn.
Ah na kyɛ sɛ wo mpɛ ma asɛm nti na da bia wo ka me ho nsɛm saa. Daabi o.
Ɔbaatan biaa ni hɔ a ɔbɛ wo ne ba a wɔtan no. Seesei yi a wote hɔ yi a woreka a woreka yi, ɛyɛ yaw na mede aka. Bɛntɛn, mete sɛ woawu da hɔ seesei a mensono sen ate wo dan mu yafunu mu bosome nkron. Mɛte yaw. Mɛte yaw. Deɛ woyɛ no, yaw na mede reka saa. Deɛ woayɛ wo ho yi, abrabɔ bɛn na wobɔ wɔ kuro yi mu? Ebi kora eh? me na me meba abɛboa wo. Ɔma w'ani dɔ mo so. Wiase, ebia deɛ w'ani da no so no, na ɔnyɛ ɔboafo.

Ah, Awurade, Awurade, adesoa ɛnyɛ me dea na ade abrɛ me. Mesrɛ wo, Adaworoma, adesoa te sei deɛ, Awurade, nyɛ me hɔ na nka ɛba o. Obi hɔ na ade abɛfa ha.
Hey. Escobar Film Production. Director One.

ɛyɛ ala bia bɛyɛ bɔkɔɔ ate meme firi hyia deɛ metaa wakyi sɛ wonim saa wo maame no ɔmpɛ w'asɛm nanso ɛnyɛ biribiaa ma ne nha wo so wahu deɛ wobɛyɛ biaa mfa nyɛ asɛm mɛhwɛ wo saa kofi sɛ wobɛwowo
wonim sɛ medeɛ metaa wakyi ɛna wo sɛ nim sɛ grace ɔmpɛ w'asɛm wo maame adamfo grace ɔmpɛ w'asɛm kolaa sɛ wonim saa deɛ nti yɛ na grace so ahwɛ ɔmo yɛ afiri ne nkyɛn wate na mmom deɛ ɛde me mpaebɔ ɛne me sunsum maka sɛ mepɛ wase na mepɛ wase ɛkɔfi sɛ toa no ɛbɛbɔ wate wobɛwo baa nti neɛ meekɔ na akyire wate awurade nka ho ae

Fi sɛ mpanin se abɔfra a ɔnni panin no, ɔkɔto sɛ obi retu ne bafo a, na ɔde bi ayɛ dɛ ato ne tirim na ɔde abɔ ne bra. Mesrɛ wo, me ba no a wofaa me wofaa me ba no yɔnkoɔ no, nnansa yi, ne suban nyinaa sesa. Nneɛma bi a ɔreyɛ no, m'akoma mpɛ. Enti mesrɛ wo, sɛ ɛbɛyɛ a, mpo nyɛ sɛ ɛbɛyɛ, mesrɛ wo, wo ne no nanteɛ no, Montwa so. Firi sɛ ɔfaa ne yɔnko hɔ no na wayi saa suban no adie. Enti mesrɛ wo paa. Fada Awen, kuro mu a nankasa woate sɛ yɛakum nnipa? Daabi. Ah!
Fada woretie? Wiase no a yɛwɔ no, woyɛ papa a yɛbɛka, woyɛ bɔne a yɛbɛka. Ɛna yɛn adeɛ no a yɛyɛ no, ɛnyɛ bɔne o. Sɛ obi yɛ sei a, ɛnkyerɛ sɛ wɔreyɛ adeɛ nyɛ. Woate aseɛ? anaa fie a wo ne wo ba no wɔ, wo ba no atwe sekan wɔ wo so da? Daabi.
Ah! Hwɛ, wo ba no merekyerɛ no levels. Wate aseɛ? Mepɛ sɛ mebie n'ani. Daakye bi w'ankasa na ɛbɛboa wo. Obi ani hɔ ɛbɛba wo fie sɛ ɔbɛ challenge wo. Wate aseɛ? Daabi.
Mesɛ saa nneɛma no a moyɛ no, ɛso nsunsuasoɔ ɛnyɛ papa. Wisie no a monom no, Daakye biara no, mɛkɔ akɔfa yare bɔne de abrɛ mo. Ɛno nti na meka kyerɛ wo sɛ munnyae, ɛfiri sɛ wo koraa no, mehu a na me honhom bɔ me me. Kɔpem sɛn? Ɛkyerɛ sɛ, woanhwɛ yie a, wobɛnya asɛm ama yɛde wo akɔ akɔto afiase. Madam, menka asɛm nkyerɛ wo. Yɛhyɛ aseɛ yɛ, ɛnyɛ nnɛ o. Yɛsii mu nyɛ nnɛ. Yɛnyɛ aban amanneɛ biara. Ɛnna ɛkyerɛ sɛ, adwuma pa na yɛreyɛ no. Adwuma nyɛ ne sɛ woyɛ na police rehwehwɛ wo. Woate sɛ police bi aba kurom a sɛ wɔrehwɛ bɛn anaa wɔrehwehwɛ ɔba no, bi nsii. Nti deɛ yɛyɛ no ɛwɔ sɛ mofoa yɛ so na yɛyɛ na daakyi bi no ɛbɛboa. Woate aseɛ? Nti no sɛ wo se mma me ne wo ba nnante a, mate. Na me Ben Ten no, wontumi ntu me fo sɛ deɛ meyɛ no mennyae. Woate aseɛ? Sɛ wowɔ afotuo bi a, wo ne wo ba no nkasa. Na me me deɛ, deɛ mewɔ mu ara na mewɔ mu. Woahu deɛ meka no? Enti woaka a, mate wo ba no, me ne no nante bio. Nso wofae a anka ɛbɛboa wo. Ei, ɛnnɛ nkwadaa aba wiase paa deɛ. Wotu ne fo no na wapo sa ne baabi. Wo deɛ kɔ.
Wow, sɛ wohwɛ sini wo nso w'ani agye. Movie a wohwɛ no sɛsiɛ yi, wo nso w'ani agye. Wei yɛ Escobar Film Production. Bosome biara yɛtwa adwuma. Nti sɛ wopɛ sɛ ɔbɛka ho a na wafa number no na yɛagu screen no ase no. So wate aseɛ? Obi wɔ hɔ ɔnyaeɛ a anka movie ɔhwɛ yi koraa anka ɔka ho. Ɛnka akyi. Wodeɛ fa number no ɛgu screen no ase no na bɛka ho. Every month biara yɛtwa movie. Obi wɔ hɔ ɔbɛka sɛ na na me ko awa me ko awa. Mese yɛ movie yɛtwa nansa yi ara yi obi firi Cote d'Ivoire ɛbae. Na wote Ghana na obi firi Cote d'Ivoire aba a na wote ha no ma ɛbɛboa wo. Bra! sɛ ɛyɛ ɔpahye nko ara bɛ sɛ otwa sini nko ara deɛ a o deɛ bra bɛka yɛn ho why obi wɔ sɛ ɔsɛ maa nkɔ sukuu dɛbi wei deɛ nfa sukuu ho sɛ wɔn ani gye ho sɛ obetumi ayɛ nko ara deɛ bra yɛ bɛ ture niw obi wɔ sɛ ɔmɛ baa efa na bɛda dɛbi ɛno kora deɛ ɔni problem obi ɛbɛma baabi a ɔbɛda ɛbɛma mɛtrɛs abɛda so ne yɛ twɛ adwuma no na ɔkɔ manti bia no aba manti bia de foforɔ ba so ɛne okasa nyame yɛ adoma next week yɛ yɛ sɛ etwa foforɔ next week yɛ sáré foforɔ ba. Wei yɛ Escobar Film Production. Baabi a wobɛhyia Escobar Film Production member biara no, wobɛtumi abɔ ne din. Wonya bɔ Escobar Film Production ne agye so sɛ with God all things are possible. Wompɛ wei na apɛ dɛn? Abusuafoɔ fa namba no, fa namba no ɛgu screen n'ase no na ɛbɛka yɛn ho. Baabi biara wɔ biara, wodeɛ fa namba no frɛ. Yɛpɛ ɔmo a wɔyɛ serious, ɛnyɛ nkwadaa. Ɔmo a ɔmo ɔmo bɛdi di agorɔ. Wo ɔmo a wɔyɛ serious, mo ani abere, mo akyini a, mo nya mo nya movie no bi ntwa no, mo na yɛhia mo. Mo mmra. Yɛn mma mu din agye agye baabiara. Escobar Film Production, yɛbaa yɛ akyɛ. Yɛde movie bebree aba hɛ. Mokae asɔ ne nti nanse yɛ yi. Stubborn Boys na na yɛbɔ adwuma yi. Ɛno nyinaa na deɛ yɛde ba n'ano yɛ yi koraa n'ano yɛ yi. Deɛ yɛ a mohwɛ yi yɛ yi. Ɔbaatan nyɛ saa. Ao, wo nua, fa number no frɛ na ɛbɛka wo. Wei yɛ Escobar Film Production. yɛbɛhwɛ w'anim waa na mene wokasa waa waa mene nso bɛba waa ae waa fa nɔmba no na bra na bɛka yɛn ho Escobar Film Production with God all things are possible audition audition audition audition ɛwiɛ mosomfo nana boakye yadom ni aka mɛsama wofa me ɛbɛwura nso a mɛgya so Ghana de hyeman ma mo adeɛ nyinaa yɛ ama genie kwawu de hye kronkron. Wei yɛ Escobar Film Production. Hwɛ ewiase ho a ɛtɔ da bi adwuma pa ka ne ho asɛm na ɛtɔn ne ho, na yɛsi sini egu sini egu sini ngui, na yɛwɔ production a ɛyɛ Escobar Films, wogyina dwumasuo mu anaa wɔsɔ adwuma pa no mu na wɔtoa so. Me ne wo kasa sisi a mete set so a me ne wɔn retwa movie. Nti wote hɔ reyɛ dɛ sɛ wo nso wobɛtwa movie? Wopɛ movie atwa anaa wopɛ sini atwa? Ɛneɛ na na ma no ɛgu screen ase no fa no frɛ wɔn bɛtete wo ano, wɔn bɛ traini wo nanso wɔn bɛtumi aba abɛka yɛn nso yɛ ho. Wopɛ sɛ woyɛ sinitwani te sɛ me Yaa Mage megyina hɔ yi a? Ɛna yɛto nsa frɛ obi biara. Ɛhefa na awɔ? Baabi biara wɔ biara pɛ sɛ ɔtwa sini biara Escobar Films yɛto yɛn nsa frɛ wo. Sɛ wowɔ Volta, sɛ wowɔ Asante Region, sɛ wowɔ North, sɛ wowɔ Accra, Wowɔ sahwi wɔ ndzɛmba a, frɛ nɔmba no na bɛkaa ho. Sɛ wopɛ sɛ wotwa sini a, mese fa nɔmba no a egu TV no so no na frɛ. Wopɛ sɛ wosua bɛ editing, camera, acting, deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara, actress and artists, yɛhia obiara. Bra sisi a meka sɛ kura yɛwɔ set so a yɛyɛ adwuma denneennen. Eti mo adaworoma, seesei a meka sɛ yi, megyina set so o, yɛretwa sini ankasa, yɛretwa sini a emu ɔden a yɛde reba. Me ne wo kasa yi, yɛwɔ set so o, Yɛtwa movie dendendendenden menka nnaada wo. Yɛwɔ set so seesei a mene wo kasa yi. Baabi biara wɔ biara bɛ sɛ wɔbɛka wo biara bra Escobar Film Production yɛto yɛn nsa afrɛ wo. Bra na bɛfa wɔ forms na ɛbɛka ho. Movie every month bi yɛtwa sini. Every month biara yɛde movie foforɔ ba. Nti waa wohwɛ a wodwane production a every month bi wɔde sini foforɔ ba a yɛbɛhu ntɛm. So wate aseɛ? Baabi bia wɔ biara nka sɛ wɔ akyire. Bi sɛ obi firi Cote d'Ivoire, Togo, wɔn nyinaa bɛka yɛn ho. Ghana de hyɛ man ma obiara nfa number no, ɔbaa wo, bɛrima o, yɛhia obiara. Obiara yɛbɛgye no, ɛyɛ fofo lɛlɛ, ɛboɔ no da fam bɔkɔɔ. Yɛde sini ahodoɔ bebree na aba abɔnten, na nsen a ɛdi a mohwɛ yi, mokae? Asɔ ani nti, na nsen a ɛdi a mohwɛ yi, asɔ ani nti. Ano yɛ Escobar Film Productions ano. Yɛsan de foforɔ bi reba animuanimu yɛɛ, yɛfrɛ no Ɔbaatan nyɛ saa. Abusuafo, every month biara de sini foforɔ ba. Ɛtu bɛ sɛ ɔbɛka ho nko adeɛ a, fa nɔmba no bɛka ho. Ɔsomfo Nana Boakye Adom, mewɔ mu dendendendendendenn. Bra ma wo ba ne yɛtwa selfie. Bye bye. Wopɛ nso, wopɛ akyire kwan nso a, numbers no ɛgu aseɛ hɔ no, fa bi na frɛ directors no na yɛne nkɔmmɔ. Obi wɔ hɔ ɔse mankɔ school, wei ɛmfa school ho o, wei ɛmfa school ho. Sɛ w'ani abere nko ara sɛ wopɛ sɛ wotwa sini a, wo ba a, yɛde wo bɛfa nteteam, yɛbɛkyerɛ wo na woatumi ayɛ. Nti ɛmfa school ho. ɛnyɛ sɛ mankɔ sukuu anaa makɔ sukuu obi wɔ hɔ sɛ manyini mentumi mma mpakyɛw wei nyɛ nkoraa nko a ɛna nyɛ mpanimfoɔ nko a sɛdeɛ wotie biara wo deɛ fa nɔmba no na ɛbra na ɛbɛka yɛn ho yɛbɛgye wo soronko Escobar film production anaa ɔsɛ with God all things are possible
Escobar film production director one